Ukrainada Ukraina, Türkden Ukraina bardım. Şu wagtlar Orazy aýdy. Şu taýda musulman ogluna garşaly zat etdim. Awa, bir kömek etdiler. Ondan soňra Oraz diýdi, şu taýda bir türk kafe bar diýdi. Agyz açara men seni şutap elteýin, alyp gideýin diýdi. Birazajygam bolsa şäher aýlanarsyň, görersiň diýdi. Menem bolýa, bor. Bardyk şo kafe. Üç sany türk otyr eken gapdalymdaky stolumda. Bizem bärsindäki stola ýerleşdik. Şo taýda gazagam bardy, täjigem bardy, çeçenem bardy, dagestanlym bardy, özbegem bardy. Bizem otyrys. Bir üzümiň suwy ýalak bir ýaş gyz Bar stolda zakaz daşaýar. Indi agzaçara bir on-on sekiz minut şular ýaly wagt bardyr-da. Birinji şo türkmeniň stoluna daşap otyr. Men oňa türkmendir öýtmedim. Üzümiň suwy ýalak gyz, ýaş gyz, bolsa ýigrimi bir. Ýa bardyr, ýa ýokdur o gyz. Öz gürrüňimiz bilen gürleşip otyrys. Soň ýaňky türk oturan stol Bir zatlar türk dilinde gürleýä ýöne men kän türkçe düşünemok ýa gürläp bilemok ýöne bir zatlar gyza düşündirýäni eşitýän söz geçýä türkçe soňam soňky gezegem grafinde prostoý suwy eltip goýanda ýaňky gyzyň goşarynyň elinden tutýa soňam özüne çekýä ýaňky gyz göýbermänýäde çykýa gapydan aglap başlaýa. Soňam bar stoluň ýana bardy-da, tlfonyna birine jaň edýär. Belki kommatdaşdyr, belki ýa bir jigisdir, dogandyr, biljek däl, ýöne şonda diýen zady, Sen gaýçy meni alyp geç diýýär. Bu gün hal-ahwal gowy däl-le, şo gelýän kliýentler de bu günem meň göwnüme degdiler diýýär-de. Şonda şo türkmen gyzyň sözi eşidildi maňa. Soň ol gyz tlfony alyp daşary çykdy, indi şo diýilýän adamsyna garaşýan bolmaly-la. Soň men şu türk adamlaryň ýanyna bardym. Öz türkçe düşündirip bilişim boýunça düşündirdim. Siz diýdim musulman diýdim, özem Oraza aýy diýdim, bärem agzaçara geldiňiz diýdim. Näme üçin o gyzyň elinden tutduň, näme üçin çekdiň diýdim. Olam aýtdy, Kelläň garyşdyrma diýdi, bu zada goşulma diýdi. Aňyrdanam hazaýynam kafeň turup, olam diýdi, Basdýan klientimiz bu gün täze gelip diýdi, biziň köne klientlerimize bir zat diýjek bolýan diýdi, şular ýaly içjek goh boldy. Menem uje düşündim, içinde uje gowulyk bilen düşündirip bolanok eken, düşünişmediler. Bolýa diýdim, öwrülimde çykdym gapydan. Jigim diýdim, ýalňyş düşünme diýdim, men türkmen diýdim, adym Oraz diýdim. Adyň näme diýdim, ýa Dilnaz diýdi, ýa-da Dinara diýdi. Daşoguzly gyz diýdi, Ejem-kakam diýdi, hökümet işinde iş janok diýdi, biziň melleklerimiz bar, hawa, şo gün bilen, şo mellekler bilen gün görüp ýören diýdi. Dört sany malymyz bar diýdi, şony satyp okuw guratdylar diýdi. Şondan bäri şu öz günüňi görüp işläp, şeýdip okap ýörün diýdi. Bular diýdi birinji gezek däl diýdi, öňem şular ýaly köp edýärdi diýdi hereketleri. Men, Bolýar diýdim, hemme zat gowy bolar diýip, indi şolary daşlary çagyrmak üçin içine bardym, türkleri daşlary çagyrmak üçin. Barsam, üç türkem şu ýerde ýatyr. Uje, Oraz diýdi, biz diýdi, agzaçaryň zatlaryny diýdi, saboý et diýip aýtdyk diýdi, biz öýe gideli-de saboý edip öýde iýip-içeli diýdi. Soň öýe geldik. Ol gyza-da aýtdy, Gör, ýol ugur düşeli ýok, men şulara birine garaşýan diýdi, bolýa diýdi, üç sany gyz geldi, olar hem gyzlary bilen gitdi. Indi öýüne bardyk, şu musulman oglandan otyrys. Oraz diýdi, Näme zatlar bolup geçdi diýdi, biz düşünmedik diýdi, bir düşünen zadymyz, şol türk adam bilen şu gyzyň düşünişmezligi boldy, gyz daşyna aglap çykdy, senem ondan şoň bilen bir zatlar düşündirjek bolduň, nämäň gohy boldy diýdi. Menem şol gyz türkmen gyz eken diýdim. Şular ýaly eje, kakasy bar eken diýdim. Gazanjy ýok eken diýdim. Işlemeli bolupdyr, işläp ýör eken diýdim. Olam gujakgajak bolup çekipdir diýdim. Menem düşündirjek boldum diýdim. O zatda biz çözdük diýdi. Oň ujy diýdi göwnüne degdik diýdi. Elimizi galdyrdyk diýdi. Hemme zat gowy bolýar, içiňi gysdyrma. Agzaçary, agzaçaly oturaly, turaly diýdi, bolýar. Soň iýip-içip başladyk, zat etdik. Onnoň şo nahardan soň çaý içmämiz bardy agzaçardan soň. Soň gürrüňden gürrüň çykdy. Täjik oglanlar bar, ondan gazak oglanlar bar, ýaňky şo çeçen, dagestan oglanlar bar, özbek oglanlar bar. Her kim öz taryhy barada gürrüň açyp başlady. Owo, ine biziň taryhymyz eýle bolupdyr, biziň taryhymyz beýle bolupdyr, owo. Şu ýanky täjikden başlady, ondan soň çeçene geçdi, çeçen biraz giňişräk, ulurak, beýige gürrüň berjek boldy taryhyny. Ondan soň Dagestana ýetdi. Dagestan diýdi, Hemmäňize ortalyk bolar ýaly bir hakykat orta goýjak diýdi. Şondan soňra-da şu tema ýapylsyn diýdi. Onnoň hemme kis şo Dagestan oglanyň gürlejek sözüne garaşyp otyr, maňa entek söz berenok, nobatam ýetenok. Soň şo Dagestan oglanyň kakasy Germaniýada bir türkmen bilen gulluk edýär. Ol türkmenem şol döwürler owo bir köp zatly uruşyp çözülmeli bolýan bolsa, hem topulýany, hem goranýany ortalyk bir adalat sözüni goýup bilip, sözde çözýän türkmen bolupdyr-da. Şeýdip şol Dagestan oglan Türkmenle gatnaşygy gowy bolupdyr. Şol Türkmen adam şu Dagestana Türkmeniň taryhyny gürrüň beripdir. Şol oglan taryhda näme gürrüň gürleýär? Şeýle bir Türkmen goç ýigitler bolan diýýär. Her egninde diýýär bir Türkmen ýaş gyz oturyp bilýän bolupdyr diýýär. Atda gowy çapýar ekenler diýýär, gylyçda gowy uruşýar ekenler diýýär. Oglanlar diýýär, taryh eşitjek bolsaň Türkmeniň taryhyny eşitdiň-ow diýýär. Ertugrul Knodýa ýa Osman imperiýasy seljuk türkmenler şularyň hemmesiniň düýbi türkmen millet bolan diýýär. Ýa millet türkmen bolanlar diýýär. Onda şol Dagestany oglan aýdýarda özem türkmeniň uzyn beýik taryhyndan başga hiç milletde olar ýaly taryh ýokdur diýýär. Baran ýerinde-de diýýär diňe asyllygy, adalaty orta goýan millet bolan diýýär. Soň şeýdip, şo tema ýapyldy. Men muny diýmegiň sebäbi näme? Hiç wagt, hiç haçan, hiç bir milletiň ýanynda, hiç bir ýurduň ýanynda hiç wagt kelläňizi aşak edip, özüňizden hiç kimi beýik görmäň. Çeçen bolsun, Dagestan bolsun ýa başga bir täze çykan güýçli bir ýurt bolsun, hemmesem bizden gaýdan, biziň ata-babalarymyz getiren, öwreden şo zatlary. Şol milletler türkmeniň taryhyny gürrüň berýärler. Şol türkde bir magazynda bir türkmen oglan işleýär. Türkmen oglanyň ýanyna-da bir türkmen gyz gelýär. Ol gyzam şol ýerde şular ýalak iş şular ýalak tensaply işlere meşgul bolýar ekeni. Soň Şol gyz şol oglana gürrüň berýär, şular ýaly türkmenler gelýär hepdede bir gezek, ýa aýda dört gezek. Men bir zada düşünemok. Türkmenistanly türkmenler, ýa-da bolmasa ýer ýüzündäki türkmenler, sizde utanç-haýa ýokmy? Ýa bir ar-namys ýokmy? Bir türkmen gyzyň ýanyna baranyňyzda iş bitirmek üçin, ýa bolmasa özüňiz dynç almak üçin, nädip ýüzüne seredip durup bilýäňiz? Nädip pul götüriläp şony aýdyp bilýäňiz? Bir zada dogry düşüniň. Biz erkek bolup, erkek ýerde duran bolsak, biziň gelinlerimiz hiç wagt köçä çykmaly. Millet däl. Millet däl. Onnoň men şol oglanlara ýüzlenmek isleýän. Hep bir aýda dört gezek gidýän bolsaň, her gezek gideňde şol türkmen gyzyň ýana bar. Ine şu pul Gitdi maşgalaňy ugrat. Aýal dogan ýa gyz jigim, ýa-da öýüňe produkty al. Şol gyza dört gezek bir aýda elini gowşursaň, şol gyz namysyny satmaýar. Ýa-da, tenini satmaýar. Türkmen oglanlar uly höwes bilen barýar diýýärler. Şuny birazajyk oýlanyň, birazajyk düşüniň, biz nirä barýarys? Bu gün ol biriniň jigisi ýa ol biriniň dogany. Bir zada dogry düşüniň, çeçenlerde bolan waka, Ukrainada. Biriniň maşgalasy bar. Är-aýal bir-birini gowy görýär, musulman maşgala. Onuň äri wraç bolup işleýär, aýalam öýdeçi. Soň aýaly günde wodowoz maşynyna suw alyp galýar eken. Soň her gezek pul berende-de şu paketiň içine pul oklap paketi berýär eken. Soň bir gezek şu wodowozçy gelende paketi ýatdan çykaryp puly wodowozçyň eline berende eline el degýär şol aýalyň. Ol sulçaýnikde degýär, bilmezlikde degýär. Ondan şol aýal öýüne gelip gynanyp, äri gelýänçä garaşyp oturýar. Men hata iş etdim, ýalňyş iş etdim diýip. Şol günem şol ismenä adamsy bir ýaş owadan gyz gelýär. Öz islegi boýunça şo gyz elini uzadanda salamlaşýar. Salamlaşmak isläp salamlaşýar ol oglan. Bu çeçeniniň özünde bolan waka maşgalasynda. Soň ýaňky adamsy öýüne gelýär. Men diýýär, hata iş etdim diýýär, meni geçir diýýär. Men şuny aýtmaly, aýtmaly bolýar, içime syganok, oturyp bilemok diýýär. Olam aýt diýýär. Men şu gün wodowodçy gelende-de her gezek pakediň içine puly goýup pakedi berýärdim diýýär. Indi bu günde şol paket ýatdan çykyp pulum diýýär. Şol wodowodçy şofýoryň eline degdi diýýär. Ol ýöne bilip, bilip etmedim sulçaýnykda boldy diýýär. Ýaňky adamsy maňlaýyndan ogşap aýalynyň Oglunam ýanyna çagyryp, kellesiniň eline bäş arman goýup, Sen hata iş etmediň, hatany men etdim, men ýalňyşdym diýýär. Bu gün men owadan zenan geldi diýýär. Bu güne çenli diýýär, hiç kimiň elini ellemezdim diýýär. Öz islegim boýunça elimi uzadyp salamlaşdym diýýär. Şonda şol aýal şoňa aýdýar, Sen hiç wagt oýlanma diýýär. Seň eden ýalňyşyňy diýýär, Allajan maşgalaňdanam görkezip bilýändir diýýär. Ine seniň üstüň bilen meni ýalňyşdyrmama sebäp boldy diýýär. Şonuň üçin Aýtjak bolýan zat, türkmen ýigitler, goç ýigitler, siz nä ýüzüňiz bilen türkmen gelin-gyzlaryň ýanyna baryp bilýäňiz? Ýer bolýa, ýer bolýa. Eger sen şoly öz keýpiň üçin berýän bolsaň, şony gowy niýetde produkt al, maşgalaňy ugrat diýip ber. Eger ony etmek islemeýän bolsaň, bolmanda bolup milleti başga adamlaryň ýanyna bar. Näme, başga gyz gytmy? Ýa millet gytmy? Men başga millete kiçi etmek üçin diýemokda aýdýan şol türkmen gyz özem içip gürrüň berýä diýä indi men näme üçin türkmen oglanlary döwjek bolýan esasy günä bizde biz öý hojalygy öý ojamyzda hojalygymyzda erkek bolup dursak biziň gyzlamyz ynanyň siz bütin dünýäde ýok. Dagistan çeçenler diýersiň musulman şeýle bir gowy ybadat edýän gowy millet gowy diýersiň şolar howuz edýär türkmen ýaly ar namysly gelinleri ýok diýen kynçylyk bolsun bir liboý bir başyna iş düşsün hojalygyny taşlap gidýän millet däl biziňkiler ýöne şolaryň köçä çykmany biziň günämiz. Men şo gelin gyzlara diýjek bolýan zadym dogry düşüniň şo atlarynam aýtdy belki şu taýda görse eşitmegem mümkin şol gelin gyzlarymyz eger şolar ýalak mejbur bolsaňyzam birazajyk özüňizi saklamagy başaryň birazajyk sabyrly boluň bize bize bize Ynanyň, biz size wada bermäne bize mümkinçilik dörediň. Biz nesip bolsa enşalla siziň adyňyzy, abraýyňyzy, asyllygyňyzy goramak üçin bize bir mümkinçilik dörediň. Nesip bolsa enşalla hemme zat gowy bolar. Nesip bolsa öýüňize ojagyňyza dolanarsyňyz. Soň ýene bir ýene bir meseläni şu taýda gozgap geçjek bolýan. Türkmen oglanlar diýe tiktokda ýarym ýalaňaç gyzlar ýa bolmasa tans oýnap ýör gyzlar Türkmen pylany ýigit halypa gardaş han ogul birine bir zat diýmäkäň özüň kimdigiňi oýla sen biriniň ogly ýa sen biriniň adamsy Şonuň üçin biz öz ýerimizde özümiz duran bolsak, gyzlarymyz hiç ýere çykmazdy. Görgüli biçäreler erkeklerimiz erkek ýerinde durbilmän, başynyň üstünde gorap saklap, ekläp bilmänsoň, şolar şu kynçylyga duçar boldular. Bu meselänam aýtdym men şu oglanyň haýyşdyny. Ha, ýene bir aýtjak zadym, Mysal üçin maňa diýseler-de, şolar ýaly ar-namysy satyp oturan gyzy gözüň bilen görseň sen näme diýersiň diýseler maňa mysal üçin. Men diýerdim, sen ene. Sen biz ýaly ogullary dogurdyň. Howwa, edip bilseň bu zatlary etmejek bol. Eger etmäne mejbur bolsaňam. Şonuň üçin diýjek bolýan zadym, türkmen ýigitler, birazajyk bir pikirleniň, birazajyk dogrusyny gowusyny ölçäň. Aýal maşgalany döwsek hiç bir hiç wagt biz bagtly bolup bilmeýäs. Ine şu wagt efirde tüweleme ýutubda aýal maşgala gaty köpelipdir. Men adyny familiýasyny zany bilemok, ýöne bir şu bilýänim çemenime işleşdim. Ýalňyşmaýan adam ýok, kim näme diýse şol diýsin, men şo pylança gezek bagyşlalam bolsa bagyşlardym, ýöne aýal maşgala bilen agzyny deňäp ýa gygyryşan ýa sanaşan erkek özüni sylaýan erkek bolup bilmez hiç wagtam. Özüni sylaýan erkek birinji bilenä geçirimli, bagyşlap biliji, gaharyny ýuwdup bilýän, şol ýa erkeklere erkek diýiler. Indi şu taýda ýene bir mysaly getireýin. Bir ýaş oglan eline palta alyp bir garryny kowlaýar diýä. Bazarda oturan aýalam diýýär, Eý, ýaş oglan, mert bol, mert diýýär-de. Olam ondan Şu dogry iş edýämikam öýdüp, şony hasam beter ylgap, urup öldürjek bolýar diýýär-de. Aslynda ol Ol daýza o niýetde diýmedi. Birazajyk geçirimli bol. Sen erkek diýdi. Şonuň üçin biz howlukmalyň. Ýa bolmasa bir adamlar gepine gyzmaly gitmeli. Indi ýene bir aýtjak zadym sport internat diýilýär. Ýagny turistik gastinisaň gapdalynda internatda söhbet diýilýär. Ýagny söhbet pişik diýip tanalýar. Özem Gurtluda ýaşaýar, dört etažki elitniň arka ýüzünde pylan jaýlarda ýaşaýan bolmaly. Şol Şo Söhbet pişik diýip tanalýar. Şol okuwçy döwürlerim, men şo döwürlerim şota göreşe gatnaýardym. Söhbet pişik, sen bumat görseň, tanarsyň meni. Sen şol döwürleriň okuwçy wagtyň, o wagty prosent däldi seň Gurbanguly kakaň. Sen şo döwürleriň ballaňy joramyňa salar ýörerdiň. Bu günki gün ony-muny derman içip, balaňňa sygman, köýneňňe sygman, Birnäçe gyzlar günäsine sen galýaň diýer. Arada bolan waka Bagyrda toý mekanyna bir tanşyň toýuna baranda şu taýda ne o gyzyň maşgalasy barada gyzyklanýaň, ne gyz o gyzyň kimdigini bilýäň, maşynyňa mündürip alyp gaýdypsyň. Özüňem sportsmen diýýäň, plan diýýäň, o diýýäň, bu diýýäň, özüňem içgili diýýäň. Ol ýaş gyzy zaýlapsyň ol. Bir zada düşün, şeýle bir goç ýigitler bar, ýakaňdan tutup sorajaklar. Pikirlen şol hakda, şo. Pişik men seni gowy tanaýana. Gowy tanaýana men seni. Özüň Belrussiýada okadyň, wyşşy bolup waýinstitutda gulluk etdiň, waýinstitutda barmadyň, turnowkada geçirdiň gullugyňy. Özüňi wony barba gatnaýardyň. gulagyňy gapa döwdürip ýa kitap bilen döwdürip bolup ýörşüňiz. Ýanyňdakylaňa-da aýt, nesip bolsa biz barýas. Biz ikä bölünjekdiz, biz size garşy. Siziň haklaňyzy nesip bolsa enşalla biz inileriň sözlerine garaşýas. Şolar biz rugsat berse ýa atalarymyz, babalarymyz rugsat berse gaty bek sorap pişik. Ýöne bize Öz erkimize bir işlemäne mümkinçilik döretseň, alýan aýlygymyzy maşgalamyza ekläp bilsek boldy, biz hiç zada başga mätäç zadymyz ýok. Özüň serdar, özüň. Öz ýagdaýyňam özüň bilip otyrsyň. Men-ä seni tanamok. Ýöne seni tanaýan deň-duşlar bar-da. Özüň şeýle ýuwaş oglan. Syýasatdan, politikadan hiç zat başyňam çykanok. Bu zady oňararda güýjüňem ýetenok. Seniň ýanyňda durjak adamlaryňam seň bu ýagdaýyňda ýanyňda durup bilmeýär. Men aýtjak zadymy aýtdym agam. Sorag bolsa jogap berişimden jogap bereýin. Men ýene bir gezek aýdýan. Watandaşlar, men özümi Asly prostoýyňja nesli prostoý bordýada. Meň aslym prostoý. Men akmak görüp diňleýjä özüm akylly görüp o niýetde gürleýän däldirin. O niýetde men olar ýaly özüm alyp barýan adam däl. Şoň üçin men öňem aýdýan men syýasatçam däl politikçam däl men ylymlam däl bilimlem däl men. Men hökümediň hiç bir gullugy wezipesi baýlygy hiç zady gerek däl. Men diňe şu ýola çykanymyň sebäbi, öňem aýdýardym, ýetimleriň haky üçin çykdym. Garyp-gasar ýaşaýan buharalaryň haky üçin çykdym. Oglumyň deň-duşlaryna gynanyp çykdym men şu ýola. Men diňe adalat isleýän. Öňki Öňki ýitiren milliligimizi galdyrmak isleýän, boldy. Eger sen şu wagt Türkmenistana baryp, näme gowy iş edip bilersiň şu wezipelerde diýse, men iki elimi galdyrýan, men hiç zat oňaramok, ol meň ýerim däl. Goý oňarýanlar işlesin. Goý oňarýanlar öz edip biliji galdyrsyn, ösdürsinler. Maňa diňe Şol ojagymda dört-bäş sanyk maly bilen, şoň arassa halal eti bilen men maşgalamy ekleýän boldy. Maňa diňe şony isleýän. Maňa myra-myrdan jaýym gerekkä, pylan jaýym gerekkä, men gara öýem ýeterlik maňa. Men bu dünýä näme üçin gelenimi bilýän. Näme maksatda ýaşaýanyma düşünýän. Ondan soňra nirä gitmelidigimi ujy öňüme goýdum, nirä gitmelidigim düşünikli men. Şoň üçin ýene bir gezek aýdaýan, kim men barada ters düşünýän bolsa şu sözlerden soň dogry düşünsin. Men hiç hili gapma-garşylykly adamlara hiç hili erbet niýetim ýok. Boldy men.